Eh? Eh, ang'ani an gi tika ka gavana gi ah swaga. Intie. Aneno ni jomoko penjre to gavana kawuono miel ang'o ni? Ng'e ni wachal gi tik. But amor kaka biro Kisumo ka. Osiepa jo Kibarua man kaunti e. Osiepa, sabund luok opogore gi sabund luoko sende. Jomoko timo marach. Iyudo ka ng'ato luokre gi sabun luoko sende to ema oluokogo oluokogo dende. Kata kotedo sukuma to ogoni karibu. Kichamo sukuma, sukuma dum mana tike. Eh? Ipo ka yier moro be odeyi kanyo ipenjo ni ma yier ma kun. Eh? Kawuono abiro Kisumo. Ing'e ni Kisumo ni ema wabwagogo ji Nairobi. Kisumo ni ema wabwogo go ji ni fomano tuo ni pesa abro go igoch Kisumo. Uwoga ji design mane? Swaga. Mano design mane yawa? Eh, kidi. Bwana nyocha neno kuloso rujire moro. Ma wacho no rujire minego go owinyo mane ni. Yano rujire idiro gi ji ang'wen. Yaani polis koro en oloro. Jo Kisumo amor ka biro Kisumo ka. Kisumo kare en Europe adier. Ne wanindo milimani ka. Bwana gokinyi wasunga ya marengo ka gi Kinyasa. Bwana kare Kisumo ni en Europe. Lakini gima nano gi Kisumo jokuoge ma, ma Kisumo pogre gi ma Nairobi. Bwana ka in jakuo Deye ng'ato king'e ni deye nikech pesa ne. Bwana ochumi rach ma tinde tinde Nairobi yudo ka jarabuan moro moko chiemo maber biro deyi no mai. Odeyi to kochiemo maber ng'ato odeyi mofent. Koro mob weni in mideye. Koro gima konyi ni gik moyude ofuki ni oyud sand pepa. gi, gi tools yawa jokuoge bwana be ung'e ndalo mana gina uchumi ber mana jakuo kwali maber mi wach ni ma to jakuo adier be jakuo osepadi ma en mogo nduru eh? but Nairobi nitie jokuoge moko ma serious bwana bwana jokuoge moko nyakwali nyaka dustbin Be jakuo osekwali miyudo ka ot vacant? Kar mondo iywage kata idhi e polis ichako ichako pake. Eh, bwana yie ma jakuo adier. Eh, pok aneno ga jakuo machal kama. Ipake. Eh? Joma nyiri. Osiepa kionge pesa to weri gi nyako man gi figa. Weri go aweya kabisa. Nyako no bro nyisi gimoro ti weno rach. Eh, kionge pesa weri gi nyako man gi figa. eh? Ikasri gi nyako ni cheki, atoti cheki, cheki ang'o? Tirwako law jo Safaricom icheki ang'o? Eh? Bwana nyako kosenyisi ni I'm not your type, weri kode. Bwana be nyako osenyisi ni bwana I'm not your type, get a life. Many ngima, mi breathe in and out kipimri ka be ngima dier. Bwana kawuono iguro Yesu. Iguro Yesu to Yesu matongare nodhi ka polis. Bwana Yesu nimeburo duogo adier ma koro odhi ka polis ni. Hey, wabro rito Yesu ndi. Eh? Kaparo ndalo mane ndalo mane Nyasaye ochwe ochwe ochwe ji. Jali mane Nyasaye ochwe Adam to kete e ginene. Okete bungu. En e bungu koso gaden. Gaden e bungu. Gaden of Eden. E puodho. To keto Adam oneno ka Adam mor nyiero ga nyiera nyiero ga nyiera. Ba Nyasaye wacho ni ng'ani nyier mor moinga. Wachwe ne ng'at moro madhi thage. Mon chedo. To bwana be ing'e ni ive nyako mane ber mogik machane top layer. Machane ema Nyasaye nochwe mogik. To pare ni kidwa ng'e the most romantic thing in the world en thuol. To pare ni thuolno nomayo Adam. Koro iparo ndalo mane thuol oyudo Eve kacha be ne pod onge law. Thuol thuol kawo njaro ne kako golo galewa ni. Ineno ka Eve nyiso thuol ni thuol omera ibo chwanyri ka dam. Eh? Monyiso nyaka thuol. Yaani yani thuol be convince ing'e ni thuol dende chalo ga suit moro maleny nang'o mitimo gi ng'ama wuotho dukno ok ine loku thank you so much kisumu my name is bernard odiero